Helo, ga i ofyn i chi gymryd eich seddi eto os gwelwch yn dda? Sorry dorfi ar y paned. Can I ask you to settle down and return to your seats, please? Sorry to break into your socialising time. Um, there'll be plenty of opportunity over lunch. And we do encourage you to really take advantage of the hotel. You're welcome to take your lunch and enjoy it out in the courtyard. I think the sun has disappeared a little bit. Mae'r mae hael wedi diflannu, ond ni yn eich annog chi i fwynhau'r gwesti yma. Mae yna cwrt bach um, tua canol y gwesti sy'n lle braf iawn i fynd i gael eich cino. Diolch i chi am ddod nôl yn barod ar gyfer y sesiwn nesaf. Thank you, diolch.

Mae'r WhatsApp diddorol ar hwn. Iawn. Croeso nôl bawb. Chi'n clywed fi'n y cefn?

Iawn, newn ni ddechrau sesiwn cyn cinio hyfryd. Croeso mawr i bawb yn ôl. I gyflwyno'r sesiwn nesaf, mae'n bleser mawr iawn gyda fi uh, groesawu i'n plith ni Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Ni wedi cael cyfeiriadau at y ganolfan y bore yma, ond yn sicr mae hwn yn ddatblygiad sydd wedi datblygu yng Nghymru dros y cyfnod diwetha ac ni'n awyddus iawn um, i rhannu llwyddiant y ganolfan gyda'n ffrindiau ni o dramor ac i roi cyfle i Donna i gliro um, sut mae gwaith y ganolfan yn plethu gyda fy ngwaith i fel comisiynydd. Felly,

Tua'r un adeg, fel mae'n digwydd, gosodwyd y safonau iaith cyntaf ar gyrff gyhoeddus yng Nghymru. Treulwyd cyfnod cyntaf y Ganolfan yn cynllunio ddarpariaeth dysgu Cymraeg ar draws Cymru'n strategol. Sefydlwyd darparwyr i gynnig gwasanaethau dysgu Cymraeg cyson ac o ansawdd yn y gymuned. Sefydlwyd Cwricwlwm Dysgu Cymraeg Cenedlaethol sy'n nodi'r trosolygom ar gyfer y pedair sgil iaith ac sydd wedi ei alinio â Fframwaith Cyfeirio Cyffredin Ewrop ar gyfer Ieithoedd y CEFR. Datblygwyd platfform digidol aml-haenog sy'n caniatáu trefn gyson o gasglu data cywir ac yn dilyn siwrne pob dysgwr ac hefyd yn gartref i chwilotwr cyrsiau er mwyn caniatáu dysgwr i chwilio, gofrestru a thalu am gwrs. Sefydlwyd brand cryf dysgu Cymraeg a llunwyd strategaeth farchnata gadarn. Fe osodwyd nod a chyfeiriad clir i'r gweithlu o 700 sy'n gyflogedig yn y sector, gan lunio cymhwyster proffesiynol a rhaglen o hyfforddiant cenedlaethol. Ar y pryd, y canfyddiad cyffredinol, mae'n deg i ddeud dwi'n meddwl, am y sector Cymraeg i oedolion oedd mai to hŷn oedd yn dysgu, ac nad oedd amrywiaeth mawr yn y math o bobl oedd yn dewis dysgu Cymraeg, ond gallai ddweud gyda sicrwydd bod hynny bellach wedi newid a dyn ni yn sector go wahanol y sector dysgu Cymraeg. Erbyn hyn, mae nifer fawr o ddatblygiadau sydd wedi cyfoethogi'r hyn sydd ar gael i ddysgwyr a siaradwyr newydd. Mae trawsnewidiadau digidol y sector wedi arwain at mwy o ddewis i ddysgwyr. Mae yna bellach nifer helaeth o fodelau dysgu ar gael, gan gynnwys dysgu mewn dosbarth, wyneb i wyneb neu yn rhithiol, a modelau dysgu digidol gan gynnwys cyrsiau cyfunol a hunan-astudio. Mae llyfrgell o adnoddau astudio cyfoethog yn cyd-fynd gyda'r cwricwlwm, a mae gan pob dysgwr fy ardal fy nysgu unigryw i gofnodi ei gweithgaredd dysgu Cymraeg. Ac erbyn heddiw, dyn ni'n darparu cyfleoedd dysgu Cymraeg i 17,000 o unigolion y flwyddyn, sy'n cwblhau 30,000 o weithgareddau dysgu, a hynny yn gynnydd o 33 y cant ers i ni gael ein sefydlu. Mae ein dysgwyr ni hefyd bellach yn iau, gyda mwy nac erioed o ddysgwyr 16 i 24 oed yn dilyn ein cyrsiau. Mae pedwar y cant o'n dysgwyr o gefndir ethnig amrywiol gyda chynlluniau fel Croeso i Bawb a'n cynllun gwrth-hiliaeth newydd yn anelu i gynyddu'r ffigwr hwn. A mae ein dysgwyr ni'n byw ledled Cymru bellach, gyda 36 y cant yn yr ardaloedd sy'n yr hanner cant y cant mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Yn wir, mae bob math o bobl bellach yn dysgu Cymraeg ac o bob ardal yng Nghymru. A mae mwyafrif helaeth ein dysgwyr ni yn parhau i fod yng Nghymru, ond mae dysgu rhithiol wedi agor cyfleoedd i ddysgwyr tu hwnt i Gymru hefyd, a nifer o'r rheini yn dysgu am resymau teuluol neu gyda'r bwriad o ddod nôl i Gymru. Mae ffocws ein gwaith ni o ran cynulleidfaoedd hefyd wedi newid, ac er bod y dysgu cymunedol neu'r dysgu rhithiol yn parhau i fod yn hynod bwysig i'n gwaith ni, dyn ni hefyd wedi datblygu cynlluniau newydd ar gyfer cynulleidfaoedd penodol. A mae hynny'n cynnwys Cymraeg yn y Cartre, sy'n darparu cyfleoedd i deuluoedd ddysgu gyda'u plant drwy gynlluniau fel Clwb Cwt, neu ddysgu yn yr ysgol ble mae eu plant, a dyn ni bellach yn lleoli tiwtoriaid mewn ysgolion yn benodol ar gyfer hyn. Mae ein cynllun pobl ifanc ni hefyd yn teilwra'r cynnig dysgu Cymraeg ar gyfer, ar gyfer y gynulleidfa hwn, a mae hyn yn cynnwys cynlluniau megis cwrs dysgu Cymraeg i brentisiaid, Cyrsiau am ddim i bobl ifanc yn y gymuned ac yn rhithiol, cyrsiau dysgu Cymraeg mewn colegau addysg bellach a chyrsiau dysgu Cymraeg yn rhan o amserlen is-raddedigion. A da ni hefyd wedi partneru gyda Dug Caeredin a Gwasanaeth Awyr Agored yr Urdd i ddarparu elfennau o ddysgu Cymraeg i bobl ifanc sy'n manteisio ar y gwasanaethau hyn. A mae cefnogi ein dysgwyr ni i ddefnyddio'r Gymraeg yn elfen pwysig iawn o'n gwaith. Dydy dysgu iaith ddim yn digwydd mewn seilo, wrth gwrs, mae'n rhaid ei ymarfer a'i ddefnyddio mewn bywyd go iawn. Mae'n rhaid felly annog y defnydd o fewn ein cymdeithas, a mae hynny'n gallu bod yn fwy heriol na'i gilydd mewn am ambell i ardal, wrth gwrs. A dyn ni'n gweithio mewn partneriaeth gyda nifer uchel o sefydliadau gan gynnwys Radio Cymru, S4C, Cyngor Llyfrau, Mentrau Iaith, i enwi dim ond ychydig, ac yn gwneud hynny er mwyn cyfoethogi profiadau ein dysgwyr ni i glywed a defnyddio'r Gymraeg. Un o brif gynlluniau'r Ganolfan yw Siarad, cynllun i helpu dysgwyr sy'n gallu cynnal sgwrs ac eisiau ymarfer A mae'r Ganolfan yn paru dysgwyr gyda siaradwyr i'w helpu nhw i feithrin hyder a defnyddio mwy o Gymraeg. A dwi'n gwybod nifer ohonych chi yma heddiw yn rhan o'r cynllun, a mae'n diolch ni yn fawr iawn i chi am hynny. Mae'r cynllun wedi tyfu dros y blynyddoedd a bellach mae 314 o barau yn rhan o'r cynllun hwn. A da ni hefyd yn ddiweddar wedi peilota math wahanol o gynnig, gan groesawu pobl nôl i'r Gymraeg a thargedu unigolion sydd wedi colli hyder i ddefnyddio eu Cymraeg, fel oeddwn ni'n clywed um, ar y panel yn flaenorol. Mae'r ymateb cychwynnol wedi bod yn hynod uchel, a chawn ni weld sut mae'r sesiynau deg wythnos yn cael effaith a sut ydyn ni'n gallu ymestyn hyn i'r dyfodol. Ond yn sicr, un o'r cynlluniau mwyaf trawsnewidiol i ni ei ddatblygu yn sicr ydy'r cynllun dyn ni'n ei alw yn Cymraeg Gwaith. Y cynllun, a sefydlwyd yn 2018, er mwyn uwch sgilio gweithluoedd i ddefnyddio mwy o'r Gymraeg. Yn wreiddiol, roedd y cynllun yn cynnig tri elfen i gyflogwyr, cyrsiau preswyl Nant Gwrtheyrn oedd yn canolbwyntio'n benodol ar godi hyder a defnyddio'r Gymraeg, Cyrsiau blasu, hunanastudio wedi deilwrau sectorau benodol, a chyrsiau dysgu dwys yn dilyn modelau hyblyg i weithluoedd amrywiol. Y targed yn y flwyddyn gyntaf oedd cyrraedd 80 o gyflogwyr a 1,300 o ddysgwyr. A'r cwestiwn mawr, wrth gwrs, oedd sut i ddewis y cyflogwyr a sut i ledaenu'r cynnig mor eang â phosib. A dyma cychwyn y berthynas y Ganolfan gyda Comisiynydd y Gymraeg. Roedd cynllunio'r cynnig i gyflogwyr yn strategol, yn hollbwysig, a'r angen i gyd berthnasu'r hyn yr oeddem yn ei gynnig gyda safonau'r Gymraeg. Llunwyd ymgyrch frachnata fechan, ond sylweddolwyd yn gynnar iawn mai'r ffordd mwyaf effeithiol o rannu'r cynnig â'm Cymraeg gwaith oedd i siarad gyda cyflogwyr. Ac felly, yn y flwyddyn gyntaf, gan gyd-weithio gyda Swyddfa'r Comisiynydd i adnabod cyflogwyr, fe wnaethon ni gymryd rhan mewn nifer o gynadleddau galwedigaethol, Cynhaliwyd sesiynau rhannu gwybodaeth gyda cyflogwyr, ymgysylltwyd â chyrff oedd yn cynrychioli sectorau gwahanol ac yn y flwyddyn gyntaf cynhaliwyd cyfarfodydd un i un gyda 120 o gyflogwyr. Ac ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf, oedd 88 cyflogwr wedi cofrestru ar gyfer Cymraeg Gwaith a 4,673 o ddysgwyr wedi dilyn ein cyrsiau, ffigyrau anhygoel. Fe wnaethon ni hefyd gynnal peilot o'r hyn dyn ni nawr yn ei alw yn gynllun sectorol. Cynllun oedd yn cael ei deilwra yn llwyr ar gyfer gweithlu sector benodol ac yn cael ei arwain drwy bartneriaeth ffurfio gyda corff neu gyrff yn cynrychioli'r sector. Yn y flwyddyn gyntaf, lluniwyd y cynllun hwn, hwn ar gyfer y gweithlu gofal ac addysg blynyddoedd cynnar gan weithio yn agos gyda mudiad meithrin, a Cwlwm, sef y clwstwr o sefydliadau o fewn y sector yn cynrychioli pob math o ddarpariaeth gofal plant. Fe wnaethon ni helpu i gynnal asesiad i gael mesur gwaelodlin o sgiliau ieithyddol y gweithlu, ac yna athon ni ati i deilwra cyrsiau a modelau darparu cyn treialu popeth i weld pa mor llwyddiannus y gallai'r model hwn fod. Roeddwn i'n anelu at gyrraedd 100 o weithwyr ond fe gyroeddwn ni 600, a profodd y model yn llwyddiannus. Roedd yr ymgysylltu yn hynod o uchel wrth wneud hynny drwy bartneriaid ac roedd y canlyniadau yn arwyddocaol. Roedd yn amlwg ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf bod galw a diddordeb am wasanaethau Cymraeg gwaith. Ond wrth gwrs, fe ddysgwyd nifer o wersi hefyd ar gyfer symud ymlaen. Wnaethon ni ddysgu bod yr ymgysylltu personol yn bwysig ac yn effeithiol er mwyn deall gofynion y cyflogwyr ac i ddwyn perswâd bod y ganolfan mewn sefyllfa i gyd-weithio i ymateb i'w gofynion. Roedd diddordeb y cyflogwyr oedd yn ddarostynedig i safonau'r Gymraeg yn sicr yn uwch na'r cyflogwyr eraill. Er enghraifft, roedd ymgysylltu gyda cwmnïau yn y sector preifat yn heriol ac yn anodd. Roedd cefnogaeth ac arweinyddiaeth gan yr haenau uwch o fewn sefydliadau yn hanfodol. Oedd gwahaniaeth gwirioneddol pan ddigwyddodd hyn, oedd cyflwyno i fwrdd neu ymgysylltu gyda uwch reolwr yn golygu bod momentwm go iawn a chefnogaeth i'r swyddogion oedd yn gweithredu'r cynlluniau o fewn eu gweithleoedd. Roedd hyblygrwydd yn allweddol, datblygwyd ein modelau darparu yn rhai creadigol iawn er mwyn datrys yr heriau o ryddhau staff neu weithio o amgylch blaenoriaethau gwaith y cyflogwr. Ond, wrth wneud hynny roeddwn ni'n parhau yn gadarn yn ein cynnig dwys a'n disgwyliadau i ddysgwyr i barhau i ddilyn ein cwricwlwm. Roedd cefnogaeth a chymorth i gyflogwyr yn hanfodol ochr yn ochr â'r hyfforddiant. Roedd cyflogwyr eisiau cymorth i gefnogi eu dysgwyr i wneud defnydd o sgiliau newydd y gweithlu ac i oresgyn heriau a godwyd. Roedd yr opsiwn o hunanastudio wedi profi yn boblogaidd tu hwnt, ond roedd y cyflymder yn araf ac roedd yn sicrhau bod dysgwyr yn cwblhau'r cyrsiau yn heriol. Ac y wers ola a ddysgwy oedd bod gweithio gyda partner i gyrraedd sector benodol yn arwain at ymgysylltu a chanlyniadau uchel. Roeddwn i'n deall y gynulleidfa yn well ac yn gweithio efo arbenigwyr yn y sector i deilwra cynnwys y cyrsiau, oedd wedyn yn hollol berthnasol i'r gweithlu. A mae cynllun Cymraeg Gwaith ers hynny wedi parhau i gael ei ddatblygu ac wedi mynd o nerth i nerth, gyda'r cynlluniau sectorol yn dod yn fwy a mwy amlwg. Mae llawer mwy o ddewis i ddysgwyr bellach nag oedd yn y flwyddyn gyntaf. Mae'r modelau darparu wedi parhau i esblygu, ond y nod o ddysgu'n ddwys a'r cwricwlwm dysgu Cymraeg yn parhau yn sail i bopeth. Mae ein gwasanaethau cymorth a chyngor i gyflogwyr wedi datblygu yn aruthrol. Mae erfyn diagnostig ar gael i gyflogwyr i ddefnyddio i asesu sgiliau Cymraeg y gweithlu, mae fframweithiau ar gymwyseddau iaith y CEFR ar gael, ac mae Academi Cymraeg Gwaith bellach yn cynnig ystod o hyfforddiant i gyflogwyr ar bynciau megis cynllunio gweithluoedd a chadeirio a chynnal cyfarfodydd. Ac erbyn hyn, dŷn ni wedi gweithio gyda dros 1,000 o gyflogwyr, a'r niferoedd yn parhau i dyfu. Mae'r cyrsiau hunanastudio nath ni gyflwyno um, ar gychwyn yn cynllun Cymraeg Gwaith ni wedi parhau yn boblogaidd iawn, gyda 22 cwrs gwahanol bellach wedi deilwra i alwedigaeth neu gyflogwyr penodol. Mae degawd o filoedd bellach wedi cofrestru ar gyfer y math hwn o gyrsiau, ac yn ystod y pandemig yn benodol, fe welson ni dwf enfawr gyda dros 8,000 o bobl yn ei dilyn mewn cyfnod o dri mis. Ac er eu bod yn gyrsiau blasu, gweddol byr, maent yn agor y drws i gyfleoedd pellach, a maent hefyd yn ffordd o weithio gyda sectorau sy'n gweld cynyddu sgiliau Cymraeg yn her fel y sector hamdden. Dyn ni'n teilwra bob un o'r cyrsiau hyn gyda phartneriaid ym mhob sector ac yn eu helpu nhw i hyrwyddo i'r gynulleidfa gan olrhain cynnydd pob dysgwr. Dyn ni hefyd erbyn hyn wedi datblygu cyrsiau hunanastudio lefel gyfan, mynediad a sylfaen, sy'n cyfateb i'r 100 i gyn awr a ddisgwylir i ddysgwyr astudio yn y dosbarth. Eto, maen nhw'n hynod o boblogaidd, ac er mwyn goresgyn rhywfaint o'r heriau welwyd ar gychwyn ein cynllun Cymraeg Gwaith ni bod dysgwyr am angen cwblhau y cyrsiau, mae cymorth tiwtor yn cael ei gynnig ar gyfer pob dysgwr sy'n dilyn y cyrsiau hyn. Mae ein cyrsiau codi hyder ni yn Nant Gwrtheyrn, a'r rheiny ohonoch chi sy'n gwybod am Nant Gwrtheyrn, mae o'n le hyfryd iawn yn Pen Llŷn. Maen nhw'n hynod o boblogaidd, gyda dros 1,500 o unigolion bellach wedi manteisio ar y math hyn o gyrsiau dros y blynyddoedd. Maen nhw'n gyrsiau pump diwrnod, preswyl, ble mae'r dysgwyr yn cael eu trochi yn llwyr yn y Gymraeg ac yn dilyn cwrs sydd wedi teilwra i'w gofynion a'u galwedigaeth, gan ganolbwyntio ar gynyddu hyder a defnydd o'r Gymraeg. A mae'r canlyniadau wir yn syfrdanol. A'r twf mwyaf erbyn hyn y i gynllun Cymraeg Gwaith yw y cynlluniau sectorol. Dyn ni bellach yn gweithio gyda nifer o bartneriaid, gan greu rhaglenni hyn wedi teilwra yn llwyr. Dyn ni'n darparu gwasanaeth tiwtor neu gydlynwr benodol i'r sectorau, gan gynorthwyo i lunio dewis llawn o gyrsiau dysgu Cymraeg a chodi hyder i ymateb i ofynion y gweithlu a chynlluniau'r cyflogwyr i ddefnyddio mwy o'r Gymraeg. Mae'r rhain erbyn hyn yn cynnwys chwech awdurdod lleol, pob sefydliad addysg uwch ac addysg bellach, Clwb Pêl-droed Wrecsam, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Undeb Rygbi Cymru, pob Bwrdd Iechyd, Gofal Cymdeithasol Cymru, Yr Urdd, a'r sector addysg a gofal blynyddoedd cynnar. Ac eleni, am y tro cyntaf, dwi'n falch o nodi hefyd y bod ni wedi datblygu cynllun benodol ar gyfer y gweithlu addysg statudol, a mi glywon ni bore yma gan Bethan am bwysigrwydd y gweithlu hwn. Mae'n cynnwys cwrs dysgu Cymraeg sy'n ymateb i ofynion y Fframwaith Cymwyseddau Iaith i ymarferwyr addysg, sy'n cael ei ddefnyddio gan bob darparwr addysg gychwynnol i athrawon. Bydd yr adnodd hwn yn gychwyn ar daith Dysgu Cymraeg y Darpar Athrawon, ac yna mae modd iddynt ddatblygu sgiliau gydol eu gyrfa trwy ein rhaglen Dysgu Cymraeg newydd ar gyfer y gweithlu addysg. Eleni, bydd y rhaglen hon yn dysgu a datblygu sgiliau iaith y gweithlu, gan gynnwys athrawon a chynorthwywyr dosbarth, gan rhoi arfer iddyn nhw i ddatblygu'r Gymraeg gyda'u dosbarthiadau. Byddwn hefyd yn cyd-weithio'n agos gyda'r awdurdodau lleol ar gyfer diwallu anghenion datblygu'r gweithlu a fydd yn ei dro yn gwireddu nodau y Cynlluniau Strategol Addysg Gymraeg. Mae'n sicr yn gyfnod cyffroes i ni yn y sector, mae'n y fwrlwm a alw rhyfeddol am gyfleoedd i ddysgu Cymraeg. Ein her ni ydy parhau i ateb y galw, a gwneud hynny mewn modd ystyrlon, creadigol ac arloesol. Dyn ni'n hynod ddiolchgar am gefnogaeth barhaus Llywodraeth Cymru a fydda dim o'n llwyddiannau ni wedi bod yn bosib heb weithio gyda ystod uchel o bartneriaethau, nifer ohonoch chi yma heddiw. A dyn ni hefyd yn falch iawn o'r bartneriaeth sy'n dal i ddatblygu gyda Chomisiynydd y Gymraeg. Mae'r gyfundrefn o osod safonau yn gosod gofynion ar gyflogwyr a dwi'n falch bod hynny'n ein gallu ni, bod o, falch bod ni'n gallu cynorthwyo cyflogwyr i gyflawni

O, diolch yn fawr iawn i ti, Donna. Fi nawr yn mynd i wahodd cwestiynau o'r llawr. Ac eto, os ych chi'n rhoi eich llaw lan, daw microffon atoch chi, ac os newch chi roi eich enw a chyflwyno eich hunan. Unrhyw un â chwestiwn?

Bod yr arfer o weithio o bell, gweithio o'r cartre, gweithio ar eich pen eich hun yn eich tŷ o bosib, yn yn ffactor sy'n dylanwadu ar ymarfer y Gymraeg yn yr yn y yn y gweithle, o gael y mân sgyrsiau anffurfiol yn y gweithle. Hynny ydi, i ba raddau mae'r Mae'n hinsawdd ni wedi newid o ganlyniad i'r arfer newydd hwnnw, a byddwn ni 'di dymuno gofyn y cwestiwn yna hefyd i'r panel blaenorol hefyd, ond diolch yn fawr iawn. Ie, diolch. I ddeud y gwir, mae e wedi newid ni hefyd fel sector wrth gwrs. Yn ystod y pandemig, nath yn sector ni drosglwyddo yn llawn i fod yn dysgu yn rhithio bron dros nos. Felly mae'n sector ni wedi effeithio yn yr un un ffordd yn amlwg â llawer iawn o gyflogwyr eraill, Ond mae rhaid i fi ddeud, mae hynny i ni wedi dod â gwahaniaeth enfawr, mae 'na llawer mwy o bobl yn dysgu Cymraeg erbyn hyn, mae 'na dw- dwf o 11 y cant ers y flwyddyn dwytha yn dysgu Cymraeg. Yr her i ni ydi sicrhau bod yr elfen o ymarfer a defnyddio a siarad yn parhau i fynd yn amlwg ochr yn ochr. Felly mae 'na mae 'na lu o gynlluniau yn yn cael eu gosod i gyd-fynd gyda'r elfen dysgu. A be dwi'n ddeud trwy'r amser ydy dysgu ddim yn gweithio heb bod y defnydd yn dod ochr yn ochr hefyd, felly mewn unrhyw ddosbarth, os yn rhithiol neu mewn dosbarth wyneb i wyneb, mae'r elfen o siarad, siarad gyda cyfoedion, siarad gyda cydweithwyr, yn rhan hanfodol o'r hyn dyn ni'n ei gynnig mewn gwersi dysgu Cymraeg erbyn hyn. Felly, dyn ni ddim wedi gweld unrhyw lithiant o ran galw, os rhywbeth dyn ni wedi gweld cynnydd yn y galw. Um, Fel o'n i'n sôn, dwi'n meddwl mae'r ma llwyddiannau mwyaf i ni yn dod ble mae uwch reolwyr yn wirioneddol yn gosod um, cyfeiriad i sefydliadau. A mae gen ni digwydd bod cynllun mawr newydd yn y sector iechyd a gofal eleni am y tro cyntaf, lle dyn ni'n gosod tiwtor ym mhob bwrdd iechyd. Mae hynny wedi cymryd pum mlynedd i drafod, a dim ond yn y flwyddyn dwytha, mae yna newid agwedd wedi bod ar yr heina uwch o fewn y byrddau iechyd. Felly, mae yna, mae yna bethau cadarnhaol iawn, dwi'n meddwl, dyn ni'n gweld um, yn sicr, ac dwi'n meddwl bod rhaid i ni ganolbwyntio ar yr elfen defnyddio gymarfer, ond i ni yn sicr, mae'r ma twf yn eithriadol. Diolch, Donna. Os unrhyw un o chwestiwn arall? Oes. Diolch yn fawr, a diolch am y sgwrs um, difyr, cynnog prys dwi, um, Prifysgol Bangor. Dyn ni'n clywed weithiau'n anecdotaidd beth bynnag bod cyflogwyr ddim bob tro yn awyddus i ryddhau staff i ddysgu yn ystod oriau gwaith, i ddysgu iaith, i ddysgu Gymraeg yn ystod oriau gwaith. Ydy hwn yn rhywbeth dych chi'n profi ag os ydych chi, sut ydych chi'n cael drost hyn? Diolch. Dwi'n meddwl oeddwn i'n brofio mwy ar, ar y dechrau, yn sicr, ond yn fuan iawn yn ystod cyfnod Cymraeg gwaith, a bydd Efa'n cofio hyn, oeddwn i wedi mynd ati i osod cynllun oedd yn eitha um, uh, discriptif yn y ffordd oeddwn i'n mynd ati i siarad efo cyflogwyr, ond yn fuan iawn nath ni ddarganfod bod rhaid i ni fod yn llawer, llawer mwy hyblyg. Mi oedd rhyddhau staff yn rhwystr, felly beth dyn ni wedi gwneud ydy dyfynnu fo modelau hynod o greadigol um, a gweithio nhw o gwmpas y cyflogwyr. Felly, ond mae yna modelau fel um, mae rhywun yn gallu rhyddhau staff am wythnos, a wedyn maen nhw'n gallu dysgu gyda'r nos am gyfnod, a wedyn dod yn ôl um, am wythnos efo'i gilydd, a mae'r cyflogwyr yn rhyddhau'r amser hynno. Mae yna rei cyflogwyr yn rhoi amser yn lŵ pan mae hi'n dod i ddysgu um, Cymraeg. Felly, mae rai fi ddweud, erbyn hyn, dydy o ddim yn rhwystr, ond falle bod ni wedi eiddfedu hefyd i ddeall bod angen llawer llawer mwy o hyblygrwydd a deall gofynion y cyflogwyr, siarad a trafod um, efo nhw. Ac chym, mae, mae ystod y cyflogwyr sydd yn cymryd rhan yn yn cynlluniau ni bellach yn, yn eang tu hwnt. Chym, o reine fel byrddau iechyd sydd â heriau anferthol, ond hefyd sydd yn llwyddo i fanteisio ar y cynnig sydd ar gael. Diolch. Cwestiwn yn y cefn. Um, helo, uh, Enfus Williams o Fwrdd Iechyd Hywel Dda. Um, sylw yn hytrach na chwestiwn. Um, diolch ti Donna am dy gyflwyniad. Um, ni'n ffodus iawn yn Hywel Dda. Ni yn ein ail flwyddyn o gael tiwtor yn benodol i'r bwrdd iechyd um, er mwyn magu hyder staff Yym, a wi ffili canmol y cwrs ddigon. Mae fe'n neud siwt gwahaniaeth i'n staff ni a'r gwasanaeth maen nhw'n gallu rhoi i'n cleifion ni, felly ni'n ddiolchgar iawn a ni'n ni'n awyddus iawn i weld y cynllun yn parhau ar ôl y flwyddyn ariannol hon. Yym, ac i, os alla i ymateb i'r sylw 'na hefyd, yym, ma' ymarfer yn bwysig iawn Ond wedyn 'ny ma' dyletswydd arnon ni fel cyflogwyr, er bod staff falle yn dysgu o gytre, i rhoi cyfleoedd iddyn nhw ymarfer, felly ni'n cydweithio gyda'n tiwtor ni i rhoi sesiynau naill ai wyneb yn wyneb yym yn ein ysbytai ni yym i nhw gael ymarfer, neu hefyd ar Teams le ma'n tîm ni jyst yn troi lan er mwyn cael sgwrs gyda nhw am y tywydd, am beth bynnag maen nhw eisiau. Felly mae cyfr cyfrifoldeb ar gyflogwyr hefyd i, i feithrin y sgiliau yna unwaith bod nhw wedi cael yr hyfforddiant um, a wy'n ddiolchgar iawn uh, am y cyfle ni wedi cael i, um, i rhoi uh, y cwrs yn i'n staff ni. Diolch. A diolch, Henfus. Cyfle un cwestiwn ola i ddod o'r sesiwn i ben, unrhyw un arall? Grêt. Helo 'na. Yy, Siôn Fôn o gyfreithwyr Darwin Grey. Yym, mae'n ddiddorol clywed yn, yn ddiweddar, dwi'n meddwl, yr defnydd o terminoleg um, siaradwyr Cymraeg newydd, ac, um, a dwi'n dwi licio'r uh, er terminoleg yna. Sut ydych chi'n um, ffeindio bod um, byddwn ni arfer gael yn ddysgwyr, bod 'na ddim y label dysgwyr 'na, a sut 'dan ni'n newid i i ddechrau gweld pobl fel siaradwyr Cymraeg ac cael gwared â'r label os bod os bod 'na ddim ddau haen o siaradwyr Cymraeg a dysgwyr Cymraeg, a bod 'na jyst siaradwyr Cymraeg 'lly. Ie, yeah, cwestiwn diddorol. Gen i'n dyn ni wedi trafod lot yn y ganolfan. Um, mi nathon ni hefyd ymgynghori gyda ein dysgwyr ni i hynny, ni gael ei barn nhw'n hytrach na bod ni'n gwneud rhyw benderfyniad ar ei rhan nhw. A cymysg oedd i barn nhw, rhai yn hoffi'r label dysgwyr, oherwydd dyn ni gyd yn dysgu'n dren trwy'r amser, rhai yn hoffi'r label siaradwyr newydd. Felly, dyn ni wedi penderfynu beth i'r ddau, chimod, y'n ni'n defnyddio'r ddau derm, ond be sy'n bwysig i ni ydy bod ni'n annog unrhyw un, os dyn nhw'n ddysgwr neu'n siaradwr newydd, i wneud defnydd o'r Gymraeg sy gyda nhw, a dwi'm yn meddwl bod o ots pa label sy gan unrhyw un, be sy'n bwysig ydy bod ni'n annog rheini sydd ar cychwyn y siwrne a rheini falle sydd yn yn fwy rhugl i natur i wneud y defnydd yna o o'r Gymraeg. Felly, ddim cweit yn ateb dy gwestiwn di, ond be dyn ni'n wneud ydy defnyddio yym y ddau, a a dyna be oedd yn dysgwyr ni'n yn dymuno. Diolch. O, gwych. Diolch yn fawr iawn, Donna. Felly, ni'n dod o'r sesiwn yma i ben gyda diolch yn fawr iawn i Donna am ei chyflwyniad. Ni'n troi nawr at y sesiwn ola cyn cynio a dwi am wahodd y siaradwyr sy'n cyfrannu'r sesiwn nesaf i gymryd seddau ar y llwyfan. A'ch croesawu chi'n fawr yna i cyflwyno chi yn y funud. Croeso, diolch. O, diolch yn fawr. Hyfryd. Gwych. Wel, bydd y rhai craff yn eich plith chi wedi sylwi bod ni wedi canolbwyntio bore yma ar sut mae sefydliadau yng Nghymru wedi ymateb i safonau'r Gymraeg dros y degawd diwetha', a sut mae'r defnydd o'r Gymraeg wedi cynyddu a gwasanaethau Cymraeg i'r cyhoedd wedi gwella o ganlyniad i hynny. A fe fyddwn ni'r prynhawn 'ma wrth gwrs yn troi yn golygon at y gwersi allwn ni 'i ddysgu gan ein cyfeillion sydd wedi teithio o dramor i fod gyda ni. Felly tra bod y sesiwn diwetha wedi edrych ar Gymraeg yn y gweithle falle yn benodol, um, beth hoffwn i wneud yn y sesiwn nesaf yw edrych ar sut mae safonau'r Gymraeg wedi cael effaith ar sefydliadau ac ar wasanaethau, falle ychydig bach y tu hwnt i'r gweithle yn unig. Mae Safonau'r Gymraeg yn set diddorol o gyfarwyddiadau i sefydliadau, ni wedi cael trafodaeth fer ar hynny bore yma, ac um, daeth yn amlwg i fi yn sydyn iawn bod na rhai safonau sydd mewn gwirionedd yn bwysicach nag eraill, am peidiwch o dweud hynny wrth y sefydliadau. Um, ond mae yna rai safonau sydd yn fy marn i um, yn barod yn weddol bellgyrhaeddol ac o'r potensial i fod hyd yn oed yn fwy pellgyrhaeddol um, i'r dyfodol. Um, mae yna safonau um, sy'n ymwneud ac asesu effaith penderfyniadau polisïau, polisi ar y Gymraeg ac a mae yna safonau pwysig iawn yn rhoi'r dyletswydd ar rai sefydliadau i hybu o hwyluso'r Gymraeg yn ehangach yn eu hardaloedd drwy lunio a gweithredu strategaethau hybu. Felly, dwi'n croesawu ataf i'r llwyfan i drafod rhai o'r safonau um, mwy diddorol, dwi ddim am ddweud mwy pwysig, mwy diddorol. Um, Owain Williams, Swyddog Polisi Cerdydd Dwyieithog Cyngor Cerdydd. Um, Mae Ffion Gruffydd, Pennaeth Caerdydd Dwyieithog, yn ymddiheuro'n fawr, dyw hi ddim yn gallu bod gyda ni heddiw oherwydd angladd teuluol, ond oddi am ddiolch yn fawr iawn i Owain am fod mor barod ar fyr rybudd i gymryd rhan y bore yma. Ben Sgrin, Arweinydd y Gymraeg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, Morgannwg, a Gwyneth Ayres, Rheolwr Polisi Corfforaethol, Perfformiad a Phartneriaeth, Cyngor Sir Gâr, felly croeso mawr iawn i chi. Dwi am droi at Owain i ddechrau um, ac i roi ystyriaeth uh, i'r safonau llunio polisi. Um, Wyt ti eisiau sôn, gaid o wahodd di o wain, i sôn ychydig bach am y gwaith mae'r cyngor wedi wneud ers cyflwyno'r safonau i sicrhau fod y Gymraeg yn cael ei chynnwys fel pwnc prif ffrwd wrth wneud penderfyniadau polisi? Ni, uh, diolch Efa, diolch am y gwahoddiad hefyd. Um, fel ni'n ei clywed uh, yn gynharach bore yma, dwi'n credu bod um, uh, uh, yr hyn ddwedodd uh, Dylan a Ffreier hefyd yn wir am gyngor Cerdydd o safbwynt cyflwyno'r safonau. Uh, mi oedd ganddo ni gynllun iaith, felly mi oeddwn ni mewn sefyllfa falle gwell na rhai sefydliadau eraill uh, pan ddath y safonau i fewn. Yr, yr, yr, yr effaith gyntaf dwi'n credu oedd i ffocysu meddyliau uh, swyddogion yn fewnol, aelodau etholedig ac yn y blaen, bod hwn rhywbeth um, deddfwriaethol, um, bod, angen, bod angen sylw. So oedd hwnna'n yn, yn eitha pwysig. Yn ehangach na hynny, um, un o'r pethau dwi'n credu uh, sy'n eitha trawiadol am y safonau oedd, oedd yn gorfod ni drwy fabwysiadu strategaeth hybu i ailwampio yn fforwm iaith ni, so ganddo ni fforwm iaith blaenorol, uh, ailwampiwyd hwnnw'n fforwm iaith Caerdydd Ieithog, sef fforwm o bartneriaid a rhanddeiliaid uh, allanol, ac arwydd o'r newid yna oedd bod ni, uh, yn hytrach na cadeirio'r fforwm yn hunain, oeddwn ni'n rhannu'r gadeiryddiaeth gyda Prif Weithredwr Menter Caerdydd, felly sydd yn weithgar iawn ym Manghaerdydd Nghaerdydd ar lefel gymunedol. Felly oedd hwnna'n yn, yn gam arwyddocaol um, a enghraifft o'r uh, allbwn yna yw, yw cefnogaeth um, barhaus Cyngor Caerdydd i wyl tafwyl yng Nghaerdydd Um, rhywun i chi sy'n gyfarwydd ar wyl. Um, gwyl mae menter Cadydd yn ei, yn ei threfn ni'n llwyr, ond mae'r gefnogaeth yna yn, yn, yn arwydd o ffrwyth uh, yr hyn sy'n digwydd yn, yn y bartneriaeth. A wedyn hefyd yn fewnol, uh, oedd ganddo ni uh, fforwm o aelodau etholedig. Um, mi ddath y safonau a chyfrifoldebau arnyn nhw o ran monitro a chraffu uh, y safonau ac hefyd ar y strategaeth hybu. Um, mae hynny wedi bod yn bwysig, achos mae hwnnw'n grŵp trawsbleidiol, so mae angen ffrindiau ar y Gymraeg ym mhob plaid. Um, a hefyd, mae'n werth nodi hefyd wrth basio bod uh, y brif y Gymraeg wedi bod yn, uh, yn nwylo arweinydd Cyngor Caerdydd ers, wel, cyn i'r safonau ddod i fewn, ond mae hynny hefyd wedi bod yn, yn fanteisiol iawn i ni uh, yng Nghaerdydd, a ddylen ni ddim tanbrisio, ni wedi clywed am arweinyddiaeth yn barod, felly ddylen ni ddim tanbrisio gwerth cefnogaeth arweinyddiaeth hefyd chwaith. Um, yn ogystal â hynny, um, dwi'n sôn am, am uh, effaith y safonau, pan, pan ddethon nhw fewn, oedd angen cynnyddu capacity yn fewnol uh, o ran monitro, cofnodi ac yn y blaen, y cadw uh, cofnodion uh, ymchwiliadau ac yn y blaen. So mi gynyddwyd capacity uh, yn fewnol o ran yr ymdrech bolisi. Um, fe yna un swyddog polisi'n benodol i fewn ar gyfer y sylwanau. Mae hwnna wedi tyfu bellach i ddau swydd a hanner. A beth mae hynny wedi galluogi ni wneud ydy falle i edrych y tu hwnt i'r safonau. Um, nethon ni hynny yn fuan iawn, dweud y gwir, yn 2019 drwy gyflwyno polisi um, enwi strydoedd newydd i, i Gerdydd, um, polisi sy'n golygu bod uh, ar lefel elfennol iawn bod defnydd iaith yn, yn cynnyddu, so beth mae hwnna'n golygu ydy bod ni'n ehangu'r defnydd o strydoedd ac enwau dwyieithog yng Nghaerdydd, a hefyd bod uh, strydoedd newydd uh, yn y ddinas yn cael enw Cymraeg sydd wedi wreiddio yn hanes a threftadaeth y ddinas. A, a, yn ddiddorol iawn, pan, pan wnaethon ni ymgynghori ar y polisi enwi strydoedd, um, oedd y swyddogion ymchwil yn gweithio ni, mae'r ma, ma um, polisi yma wedi cael yr mateb mwyaf o'n nhw wedi weld, um, ar wahân i un, sydd polisi ar faw cwn, so dwi'n gwybod beth mae hwnna'n gweud. Ond oedd yr ymateb yn galonogol iawn, a Ac y, y Cymry Cymraeg yn amlwg yn gefnogol i'r polisi, ond oedd dau dreian o'r Cymry di-Gymraeg yng Nghaerdydd hefyd yn gefnogol i'r polisi. So oedd hwnna'n yn wers bwysig i ni um, i ddysgu, a hefyd yn dangos falle gwerth uh, ymgynghori ac ymgynghori'n yn iawn, felly bod ymgynghori yn gallu bod yn ffrind i'r Gymraeg, um, ac, ac mae hynny wedi cael ei ategu fi'n credu gan y Tribune List yn ddiweddar hefyd. Gwych. Owain, allai wahodd ti i ymhelaethu falle ychydig um, ar uh, ganlyniadau dyfarniad Tribiwn Lys y Gymraeg gawson ni'r llynedd, um, oedd yn ymlygu dwy elfen bwysig wrth i uh, gyrff cyhoeddus um, sicrhau gydymffurfio ar safon a llunio polisi, sef yr angen i sefydliadau gynnwys digon o wybodaeth mewn dogfennau ymgynghori am yr effaith posib i ganiatáu um, ymdrech gydwybodol i ystyried yr effeithiau, a hefyd yr angen i ystyried effeithiau uniongyrchol ac uniongyrchol y datblygiadau polisi, a just falle disgrifio ydych chi wedi newid unrhyw beth yng Nghaerdydd eto o gynlyniad i'r dyfarniad hwn. Do, wel, diolch ti. Yn werth, werth nodi, dwi'n yn gwybod os, uh, dwi'n siŵr bod nifer o'n chi yn yr ystafell wedi um, gallu gweld seminar y comisiynydd gynhaliwyd uh, ar ddyfarniad y tribiwnlys nôl ym mis Rhagfyr. Uh, dwi'n credu oedd hwnna'n yn seminar bwysig iawn, fi'n credu, oedd hi ar gael yn y ddwy iaith, felly oedd uh, swyddogion cyngor sydd yn siarad Cymraeg yn gallu, yn gallu uh, uh, gwylio'r seminar hefyd, felly'n credu oedd, oedd y neges yna wedi bwrw yn gyflym iawn, um, bod ni wedi cael uh, nifer o swyddogion cyngor i wylio'r, i wylio'r uh, seminar honno. Um, Enghraifft o, o, o fel wnaethon ni weithredu o fewn Davies i'r seminar honno, oeddwn ni'n rhannu uh, gyda grŵp deddf rhanbarthol, so oeddwn ni'n rhan o, o uh, grŵp uh, uh, awdurdodau lleol yn, rhan, yn rhanbarthol, uh, nodyn canllaw oeddwn ni'n paratoi i staff Cyngor Caerdydd ar oblygiadau y seminar, yr seminar, ond yr asesiad effaith a dyfarniad tribiwnlys yn benodol, a'n bod ni yn, uh, yn, yn y broses o ailwampio yn asesiadau effaith yn ffurflen templed ni fel cyngor. Um, felly mae'r ma, gwaith yna wedi mynd, mynd rhagddo. Uh, y math o beth oedd, oedd, oedd, oedd yn ni'n gwneud ynghynt, dyn ni wedi newid, so lle oedd yn ni'n cyfuno'r Gymraeg ac elfennau eraill nawr mae gan y Gymraeg elfen rhan benodol uh, iddi hi hun yn yn asesiadau effaith ni. Um, da ni hefyd yn ddweddar wedi ychwanegu testyn uh, uh, llwyd felly i'r blychau yna. Felly mae'r ma testyn yna'n barod yn cyfeirio sawl sy'n llenwi'r ffurflen o ran um, yr hyn allan nhw fod ni ddweud sydd yn, yn adeiladol yn amlwg o safbwynt y, y, y polisi neu'r penderfyniad sy'n cael ei i ystyried um, ac yn, yn sôn am bethau fel ffynonellau data ac ymchwil cyn y blaen. So mae hynny'n osgoi uh, hyn oeddwn ni'n cael yn flaenorol uh, yn aml iawn oedd um, uh, effaith ar iaith Gymraeg, ddim rhaid gweld unrhyw effaith, full stop. Um, so dim lot o hyn yn, yn, yn digwydd nawr, mae hwnna wedi newid yn yr, yn yr chydig fisoedd uh, ychydig fisoedd uh, diwetha, um, mi oedd yna rhywun yn, yn, yn sôn, wel, uh, beth, beth ydych chi wedi bod yn gwneud felly? Un, o, un o'r pethau fy rhywbeth uh, eitha um, yes minister am hwn i yw, dyn ni wedi llunio polisi ar uh, ddogfen llunio polisi sydd wedi seilio ar y safonau llunio polisi. Ond, ond mae wedi gweithio um, uh, a mae'r gwaith yna mynd rhagddo fe. Mae, mae proses enghlwm a hwnna, Mae um, rheolwyr gweithredol nawr yn gorfod llofnodi asesiadau effaith uh, ar y Gymraeg, felly mae yna berchnogaeth ar lefel uwch yn hytrach na swyddogion uh, um, yn gwneud e fel, fel rhes o waith papur, felly mae'r ma swyddogion rheolwyr gweithredol nawr yn llofnodi rheina, a mae yna hyfforddiant ar y gweill hefyd i'n rheolwyr ni. Yym dim cweit wedi cicio fewn eto, ond mae hwnnw'n digwydd, fydd hwnnw'n digwydd nawr yn y mis neu ddau nesa. O. So mae hwnna'n yn, yn rhywbeth hollol ymarferol da ni, da ni wedi wneud. O, gwych. Diolch, Owain, am rhannu'r arfer dda yna. Dwi'n mynd i droi nawr at y safonau hybu ac at Gwyneth. Um, Ni wedi clywed sôn am ganlyniadau'r cyfrifiad yn dydyn ni'r bore yma, ond mae'n dangos yn glir dwi'n credu'r angen am weithredu cadarn a phendant um, a chadarnhau i fi pa mor bwysig yw'r strategaethau hybu yma y mae cynghorau sir a pharciau cenedlaethol yn ei gweithredu a pa mor bwysig ydyn nhw. Um, fe fues i yn lansiad um, strategaeth newydd Cyngor Sir Gar y llynedd, yr ail strategaeth i chi lunio. Hoffet ti sôn ychydig am y weledigaeth a sut aethoch chi ati i lunio'r strategaeth hon a rhannu'r arfer dda gyda phobl eraill o ran sut aethoch chi ati a pha wahaniaeth y'ch chi'n gobeithio'i greu drwy'r strategaeth honno? Ie, iawn, diolch. Um, Prawn da bawb. Uh, ie, so cyn mynd i sôn falle am y strategaeth i hunan, falle gosod Sir Gar mewn rhywfaint o gyd-destun. Um, Fi'n siŵr os ydych chi'n byw yng Nghymru, chi wedi clywed am canlyniadau cyfrifiad Sir Gâr. Um, canlyniadau siomedig tu hwnt mewn gwirionedd dros y ddwy gyfrifiad diwetha. Um, a mi roedd canlyniadau Lenny yn siom. Fi'n credu oedd Bethan yn, yn sôn ynghynt, um, o'n i wedi disgwyl falle gweld y ganran yn mynd lawr yn Sir Gar, ond nid yn niferodd i'r graddau yr aeth i. Felly mae'n dangos bod tipyn o waith gyda ni i wneud eto, ond Mae 'na seiliau cadarn o ran cydweithio yn, yn digwydd nawr o fewn Sir Gâr um, a'r gobeith yw byddwn ni'n gallu symud ymlaen mewn ffordd mwy gadarnhaol falle na ni wedi gweld yn yr, yn yr canlyniadau diwetha. Felly, ie, yeah, jyst o ran cyd-destun, yn 2021 uh, mae rhyw 188 o filoedd o bobl yn byw yn Sir Gâr erbyn hyn, um, y bedwerydd sir fwyaf yng Nghymru, a ni 'di gweld cynnydd o ddou pwynt dau y cant yn y boblogaeth, sydd falle yn mynd yn erbyn yr tueddiad ma' siroedd eryll wedi gweld yn yn ystod y cyfnod hynny. Ar yr un adeg, yym 39 pwynt naw y cant o'r boblogaeth yn yn siarad Cymraeg, o'dd hynny wedi cwympo pedwar pwynt un y cant. Felly ni 'di gweld dirywiad graddol ers mewn gwirionedd yn na- yn nawdege'r ganrif ddwetha'. Ag ar un ystyr, Os chi'n dilyn yr ddeialog genedlaethol, gallech chi gymryd bod yr Gymraeg yn iaith farw yn, yn Sir Gâr. Ond mae'r 39.9 y cant yna yn Sir Gâr yn cyfateb i 73,000 o siaradwyr. Felly mae'r niferoedd hynny yn gwbl bwysig i ni yn Sir Gâr, yr ail sir fwyaf yng Nghymru o ran, o ran siaradwyr. A mae Sir Gâr i fi yn fach o test case i weddill Cymru o ran ble mae'r Gymraeg yn mynd nesaf. Um, felly, fel oedd, oedd Efa'n sôn, mae'r ma paratoi'r strategaeth hybu yn ofyniad trwy'r safonau arno ni fel cyngor sir, ond o'r cychwyn cyntaf mewn gwirionedd, i ni wedi cydnabod fel cyngor sir, gallwn ni ddim gwneud um, hyn ar ben yn hunain o ran hyrwyddo a hybu'r Gymraeg o fewn yn cymunedau ni. Felly mae'r fforwm sirol, oedd Owain yn sôn amdano'r fforwm yn Gyrdydd, mae gyda ni fforwm cyfatebol yng, yng Sir Gar. Um, Mae'r fforwm sirol wedi bod yn gwbl greiddiol i'r strategaeth hybu gyda ni yn Sir Gar ac er yn enw'r cyngor mae'r strategaeth mae'n gwbl um, ar y cyd gyda'r partneriad y fforwm sirol. Felly, yn ymwneud â'r fforwm sirol gyda ni yn Sir Gar, mae gyda ni'r mentre iaith, tair ohonyn nhw yn, yn weithredol yn, yn Sir Gar, mediadau, fel oedd Bethan yn sôn amdano yn, yn, yr, ar y cychwyn, yr urdd, y mediad, ffermwyr ifanc, Yym, ac, ac yn bwysig hefyd, y mudiadau ymgyrchu, lobïo, fel Cymdeithas yr Iaith a Dyfodol yr Iaith yn aelodau creiddiol o'r Fforwm Sirol gyda ni yn, yn Sir Gâr. Yn ychwanegol falle, beth ni wedi gweld cynnydd yn yr cyfnod mwyaf diweddar yw aelodau'r cyrff cyhoeddus yym, yn, chwarae rôl mwy blaenllaw falle ar y fforwm sirol hefyd, yn fes o'r Bwrdd Iechyd gyda ni heddi, ond mae'r uh, gwasanaeth tân, heddlu, um, prifysgolion, o'r colegau ac ati um, yn, yn chwarae rhôl greiddiol. Felly mae'r strategaeth hybu yn Sir Gar yn un sydd wedi cael ei baratoi a'i gyd gynllunio rhwng y partneriaid hynny i gyd. Ni 'di gosod nod ar gyfer ein ail strategaeth ni a gyhoeddwyd llynedd, yym, sef i anelu at wneud y Gymraeg yn brif iaith y sir. Adfer y Gymraeg yn iaith a siaredir ac a ddefnyddir gan fwyafrif ein trigolion yn gyson ac ym mhob agwedd o fywyd. A fi'n credu bod 'na gydnabyddiaeth falle wrth baratoi'r ail strategaeth bod 'na elfen o golli hyder wedi bod um, yn, yn yr Gymraeg yn Sir Gâr, ni wedi clywed cyfeiriad at hynny eisioes heddi. Um, ond falle elfen o gymryd y Gymraeg yn gyniataol yn Sir Gâr hefyd, falle bod y cenhedlaeth um, hun nawr falle ddim wedi trosglwyddo'r iaith yw'r i'r genhedlaeth sydd nawr yn yr oed gweithio. Um, a ni'n gobeithio'n dechrau gweld hynny newid nawr o ran um, plant yr genhedlaeth hynny nawr yn mynd trwy trwy addysg gyfrwng Gymraeg. Felly, yn hynny, yn ogystal â'r nod, fe osodwn i'r weledigaeth ganlynol, na i ddarllen e mas achos mae'n eitha hir, ond mae'n eitha pwysig i gyfleu yr holl erfennau gwahanol sy'n cyfrannu at hyn yn Sir Gâr. Rydym eisiau gweld cynnydd yng nghyfran trigolion Sir Gâr sy'n gallu siarad Cymraeg ac yn ei ddefnydd ac yn defnyddio'u Cymraeg yn gyson. Rydym eisiau gweld y Gymraeg yn norm gweithio a gweithredu yn sefydliadau cyhoeddus y sir ac yn fwyfwy cyffredin ym musnesau'r sir. Rydym eisiau i'n pobl ifanc weld dyfodol iddynt yn y sir mewn cymunedau Cymraeg cynaliadwy a ffyniannus, yn economaidd, yn ddiwylliannol ac yn gymdeithasol. A falle yr elfen bwysicaf o'r weledigaeth yw'r yw'r frawddeg olaf, rydym eisiau i bawb fod yn falch o'r Gymraeg yn Sir Gâr. a falle mae hwnna'n rhywbeth i ni'n trial pwysleisio wrth symud ymlaen gyda'n strategaeth newydd ni, yr balchder yn y Gymraeg um, a'r hyder hynny wrth, wrth symud ymlaen. Yn hynny o beth wedyn, mae gyda ni pedwar amcan i ni'n gweithio tuag atoch. Mae gosod, gosod strategaeth neu gosod polisi yw'r cam hawdd, gweithredu yw'r cam anoddach. Um, felly, yr, yr amcanion i ni'n gweithio tuag ato yw cynyddu nifer y siaradwyr, cynnal balchder a hyder trigolion, Y Gymraeg yn norm yn y gweithle a'r gweithlu a cymunedau Cymraeg sy'n ffynnu. Um, wrth gosod falle'r yr, yr ail strategaeth hybu, rhai o'r gwersi falle wnaethon ni ddysgu o'r, or strategaeth gyntaf oedd yr angen i symud pwyslais o hybu a hwyluso tuag at cynyddu defnydd o'r Gymraeg um, a, a bod hynny yn, yn cryfhau perthynas yn trigolion ni gyda'r Gymraeg hefyd, bod e'n- bod nhw'n gweld e fel rhywbeth dydd i ddydd o'n nhw'n gallu defnyddio yn hytrach na falle na rhywbeth o'n nhw'n gweld yn yr ysgol neu neu yn yn yn y gwaith falle i radde. Yym un o'r pethe arall hefyd oedd yr angen i integreiddio'r Gymraeg mewn i yym strategaethau corfforaethol y sefydliadau yn hytrach na bod y Gymraeg yn ishte ar wahân o ddishau prif lifo'r Gymraeg mewn i gwaith craidd y sefydliadau. Mae hynny'n dachrau digwydd gyda ni erbyn hyn. Yr elfen arall wedyn oedd yr angen i gwneud gwell defnydd o ddata a deallusrwydd o'r data hefyd. Um, fi'n credu bod yn sectorau cyhoeddus a cymunedol ni yn mynd i wynebu her um, o ran adnoddau yn symud ymlaen. Um, felly mae'n bwysig ofnadwn bod ni'n cyfeirio ac yn defnyddio'r adnoddau sydd gyda ni yn y meysydd lle maen nhw'n gallu cael yr effaith fwyaf. A'r, ar elfen cyd-berchnogaeth a, a bod hyn yn gyfrifoldeb ar bawb. A falle dylen ni di sôn yn gynt hefyd, mae gyda ni yn Sir Gar um, gadeirydd annibynnol i'r fforwm sirol. Um, ni'n ffodus iawn bod Comisiynydd Iaith gyntaf um, Cymru yn drigolion yn byw yn Sir Gâr, a felly mae Mary Hughes yn cadeirio'r fforwm sirol i ni yn, yn Sir Gâr ac yn, yn arwain y, y fforwm yn gwbl annibynnol gan ddal ni gyd i gyfrif fel, fel partneriad ar y cyd. Um, Ie, yeah, felly jyst o ran chydig o flas o'r gwaith sy'n ni'n gwneud yn, yn Sir Gar, um, yn amlwg mae'r mae cyngor yn gweithio ar symud yr ysgolion ar hyd y continiwm o ran datblygu'r darpariaeth o ran a addysg cyfrwng Cymraeg, ond ochr yn ochr â hynny, mae partneriaid y Fforwm Sirol yn atgyfnerthu y cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg o fewn y cymunedau lle mae'r ysgolion hynny'n symud ar hyd y continwwm. Felly, mae'n un peth i i symud yr ysgol ar hyd y continwwm, ond os nag yw'r cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gymuned yn bodoli hefyd, dyw'r disgyblion a'r teuluoedd hynny ddim yn gweld yr yr un gwerth. Yym. cynlluniau penodol gyda ni o ran datblygu'r defnydd o'r Gymraeg o fewn prentisiaethau a graddedigion, nid jyst yn y Cyngor Sir ond ar draws partneriaid y Fforwm Sirol. Mae hwn yn rhywbeth mae angen i ni wneud cynnydd dirfawr arno mewn gwirionedd a mae trafodaethau ar waith ar hynny. A jyst yn cyfeirio nôl falle at y trafodaethau bore yma ar yr elfen defnydd mewnol Yy lle siarad o safbwynt y cyngor sir mae hwnna'n rhywbeth i ni'n edrych arno yym i weithredu i i rhoid ar waith yym ar ar hyn o bryd yym ond fel o'n i'n sôn mae gosod polisi defnydd mewnol yn un peth mae newid yr yr agwedde a'r yr arferiade o fewn sefydliade yn her gwbwl gwahanol felly na'r na'r yy prif bethe falle ni'n yy ni'n edrych arno ar hyn o bryd. O diolch yn fawr iawn i ti yy Gwyneth. Yym. Mae strategaeth bresennol y Cyngor yn gosod mwy pwyslais mwy penodol ar y Gymraeg a'r economi, sy'n rhywbeth dwi'n credu mae Swyddfa'r Comisiynydd wedi galw amdano fe ers um, amser hir. Um, ac o'n eisiau gofyn cwestiwn i ti, sef i ba raddau mae hynny wedi esgor nawr ar mwy o drafodaeth rhwng eich adran chi, falle ar adran datblygu economaidd, ac ydy'r pwyslais yma o fewn y strategaeth wedi arwain at drafodaethau mwy pellgyrhaethol pellgyrhaeddol ac asiantaethau eraill ac ni'n gwybod am cynllun arfor ac yn y blaen a allet ti egluro chydig bach am pa mor bwysig i chi'n gweld y cysylltiad rhwng y Gymraeg ac economi? Ie, mae'n gwbl greiddiol i ni mewn gwirionedd. Um, a fi'n credu dim ond yn y blynyddoedd diwetha, fi'n credu mae'r berthynas yna wedi closio. bydden ni'n bydde ni dweud. Um, fi'n credu bod yna gydnabyddiaeth o ran datblygu economaidd o ran yr elfen lleol. Um, mae hwnna fi'n credu wedi dod yn fwy real ers, ers um, y pandemig um, o ran fel i ni'n cefnogi'n yn economi sylfaenol ni yn, yn lleol, yr foundational economy, um, a fel i ni'n integreiddio'r Gymraeg mewn i hynny. Yym ma' ma' rhaglen Arfor yn amlwg wedi bod o fudd i ni yym yn yn Sir Gâr a ma'r yn ogystal â'r cyfleoedd mae e wedi agor, mae e wedi crosio lan y berthynas bydden ni'n yn dadle rhwng y siroedd yn y gorllewin hefyd. Felly mae'r berthynas hynny rhwng ni yn Sir Gâr, Ceredigion, Gwynedd ac Ynys Môn wedi dod tipyn yn agosach o achos y cyfleoedd mae Arfor wedi creu yn hynny. A mae yna debygrwydd mawr, er bod yna wahaniaethau yn amlwg, mae yna debygrwydd mawr o ran natur a hinsawdd y Gymraeg yn y siroedd hynny a fel ni'n fel ni'n symud ymlaen. Felly, ie, yeah, o ran cyfleoedd lleol wedyn, mae dyn ni gynlluniau mawr o ran pentre awel yn, mm. yn Llanelli. Um, mae hwnna'n rhan o'r fargen ddinesig. Um, Mae'r Gymraeg yn gwbl greiddiol yn, yn hynny o beth. A'r peth ni'n gweithio tuag ato falle o ran datblygu economaidd yw symud tu hwnt i'r cyfieithu um, arwyddion a'r gwaith papur ac ati, bod ni'n gwneud yn fwy o ffocws ar gwerth cymdeithasol um, a bydd cymdeithasol o'r Gymraeg trwy ddatblygu economaidd. O, mae hynny o groesawu'n fawr. Diolch, Gwyneth. Um, Owain, dwi'n mynd i droi nôl at y ti, um, ac falle i droi oddi wrth um, economi faes pwysig arall, sef uh, cynllunio. Mae yna ymgais fwriadus, dwi'n gwybod, i gryfhau'r berthynas rhwng eich strategaeth hybu Caerdydd ddwyieithog a'ch cynllun datblygu lleol newydd. Ble chi arni erbyn hyn a sut ych chi'n rhagweld y gall y cynllun datblygu lleol gyfrannu at dwf yr iaith Gymraeg yng Nghaerdydd ac cymryd y cymle falle yma heddi i rhannu arfer dda dwi'n clywed a, a mrig y gwynt sydd um, wrthi gyda chi yng Nghaerdydd. Uh, diolch, diolch ti Efa. Um, uh, fel dwedodd Gwynedd, mae'r ma, ma ymdrech yma mynd tu hwnt i'r safonau uh, i, i brif ffrydio'r Gymraeg mewn i uh, um, gynlluniau um, mwy canolog falle i uh, i fodolaeth cynghorau, cynghorau sir, a dyn ni'n gwneud hynny yng Nghaerdydd. Uh, rhyw flwyddyn yn ddwy yn ôl ddechrau ni drafod yn fewnol pam, pam bod y Gymraeg ddim a lle uh, mwy amlwg efallai yn cynllun datblygu lleol presennol. Um, ac mi oeddwn ni'n ymwybodol bod y, y cynllun uh, yma'n dod i ben yn 2026 a bod yna gynllun newydd ar y gweill. I rheiniwch sydd ddim yn gwybod cynllun datblygu lleol, um, Mae pob awdurdod lleol yn edrych ar gyfnod o ddeng mlynedd lle maen nhw'n edrych ar bopeth o wastraff, llifogydd, poblogaeth, symudiadau ac yn y blaen. A trafod hynny'n fewnol oedden ni a gweld, wel, dan ni'n gwybod bod cynlluniau datblygu lleol falle yn bwnc llosg mewn siroedd eraill lle mae'r Gymraeg yn gryfach yn gymunedol, a dyw'r dyw cwestiwn ddim wedi codi yng Nghaerdydd uh, yn y gorffennol, um, beth yw'r rôl cynllun datblygu lleol o ran, o ran hybu a hyrwyddo'r Gymraeg. Ddim o ran niferoedd, falle yn gymaint ond fwy falle o ran, o ran defnydd. Um, a, a gan bod ni wedi cael uh, polisi strydoedd fel wedys i'n 2019, oedd e'n rhyw fath o ddilyniant naturiol i hynny. So rhyw flwyddyn yn ôl, um, Mi wnaethon ni gyhoeddi, fel rhan o'r camau ymgynghori, mae pob cynllun datblygu lleol mynd trwyddyn nhw, a bydden ni'n gwneud mwy o waith yn ystod y flwyddyn sydd wedi bod, felly, ar y Gymraeg a'r cynllun datblygu lleol. Dyn ni wedi comisiynu dau gwmni allanol annibynnol i gynnal asesiad effaith o'r cynllun datblygu llawn. Cwmni Iaith Cyf a Burim sydd yn arbenigwyr yn y maes cynllunio a chynllunio ieithyddol. So ein helpu ni yn Caerdydd Ddwyieithog, dyw'r arbenigedd yna ddim, ddim ganddo ni yn fewnol, um, a, ond hefyd y, y, cydweithwyr y tîm cynllun datblygu lleol yn yr adran gynllunio. Uh, um, mae, mae Burim a mae Catherine yma o, o iaith cyf heddiw, felly os oes unrhyw'n eisiau i holi nhw'n dwll uh, uh, yn ystod cinio, croeso i chi wneud hynny. Um, mae yna rai pethau falle na i ddim gweud yn gyhoeddus, um, ond allai roi mwy o syniad i chi falle ynglyn â cyfeiriad ydyn ni'n mynd iddo fe. Ond y math o beth ydyn ni'n edrych arno fe yw edrych ar gyfleoedd lle gallai'r cynllun datblygu lleol weithio. Uh, nid i warchod y Gymraeg yn gymaint, ond gweithio er bydd y Gymraeg. Felly mae yna um, uh, gyfleoedd falle o safbwynt uh, nawdd, cyfleusterau, adnoddau, yym, y math yna o beth, yy, i hybu, yy, a hyrwyddo defnydd o'r Gymraeg yn gymunedol. Yym, felly, dyn ni'n dyn ni edrych ymlaen yn y flwyddyn nesaf gobeithio i, i allu gwireddu hynny. Gwych, cyffroes iawn. Diolch am rannu hynny gyda ni, Owain. Dwi'n mynd i droi nawr at y sector iechyd a gofal a iechyd yn benodol. Mae wedi dod yn gynyddol amlwg i fi pa mor bwysig yw'r sector yma, nid yn unig i'n hiechyd, ond iechyd y Gymraeg. Mae gwasanaethau iechyd a gofal yn gyflogwyr mawr iawn yng Nghymru, a does dim gwadu'r dystiolaeth sydd gyda ni bod cynnig gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg yn gwbl allweddol, yn arbennig i rai carfannau, er mwyn sicrhau gwasanaeth iechyd o safon a gwell canlyniadau meddygol yn aml iawn i'r rheini. Felly, mae cynnig gwasanaethau Cymraeg, yn enwedig pan fo pobl ar eu mwyaf bregus, yn rhan annatod o ofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, ac i nifer mae'n fater o angen, nid dewis. Yn diddorol iawn clywed Dona'n sôn bod y sector iechyd yn ei gyfanrwydd wedi deffro yn y flwyddyn neu ddwy diwetha, a dwi'n credu bod yn bod ni wedi cyhoeddi adroddiad sicrwydd y flwyddyn diwetha oedd yn uh, tanlinellu bod mwy o waith i'w wneud gan y sector yma, a dwi'n falch iawn o ddweud ei bod hi'n ymddangos ar hyn o bryd fel pe bai'r sector wedi ymateb um, i'r her hwnnw. Ac unwaith eto, mae yna safon uh, diddorol iawn yn y set o um, sydd gyda ni ar gyfer rheoliadau sydd gyda ni ar gyfer y sector iechyd, sef safon, i rheini honnoch chi sydd ddim yn gwybod, rhif 110. Nawr te, mae rhai o'n chi'n adnabod pob un safon, ond mae safon 110 yn gofyn i gyrff iechyd ystyried sut y gallan nhw gynllunio i ddarparu ymgynghoriadau clinigol yn Gymraeg. Dyw ddim yn mynd cweit mor bell a, a, a gorfodi i ddarparu, ond mae e yn gofyn i'r sector iechyd i gynllunio yn ddifrifol. Um, am bu sawl un hon, o'n i'n gwybod o brofiad personol, dwi'n siŵr pa mor bwysig yw hynny. Felly mae hwn yn faes, um, um, dwi a fy nhîm wedi bod yn rhoi pwyslais arno fe ac y byddwn ni'n rhoi pwyslais arno fe dros y cyfnod nesaf, sef cefnogi'r sector iechyd i ddatblygu cynlluniau call synhwyrol sy'n cael eu cymryd o ddifri yn y sector iechyd. Ac mae yna gysylltiad wrth gwrs rhwng yn gwaith ni o reoleiddio'r safonau a'r strategaeth mwy na geiriau ac mae'r ddau yn mynd law yn llaw. Felly dwi'n mynd i droi at Ben nawr. Chi wedi bod yn gweithredu safonau'r Gymraeg ers 2019 Gai dy wahodd di jyst i sôn ychydig bach am daith Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg o weithredu'r safone a faint o newid mae wedi olygu i chi o'i gymharu efallai â'r cynlluniau iaith oeddech chi'n eu gweithredu cyn hynny? Yn, yn sicr, a, a diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad. Mae'n fraint bod yma heddi i siarad gyda, gyda chi i gyd. Um, so, taith y Didgair dwi'n credu safon Cwm Abergannwg a be na i'n gynt yn credu i roi chyda bach o gyd-destun i chi o ran y bwrdd iechyd. Felly mae dyn ni 13,000 o staff uh, yn gweithio i ni yn Cwm Abergannwg a dyn ni yn gofalu am boblogaeth o gannoedd o filoedd o bobl ar draws tair sir. Felly Rhondda Cynon Taf, Pen-y-bont-yr-Ogwr uh, a Merthyr Tudful. Yy ma' ma' ma' ma' nhw'n siroedd c- lle ma' 'na gymysgedd ieithyddol hefyd dwi'n credu. Yy ma' 'na rai gymunedau lle ma' 'na canran uchel iawn o siaradwyr yn gymharol ac cymunedau lle dyw hwn ddim yn cweit mor wir. Ond mae e'n ardal Gymraegaidd iawn, ma' Gymraeg yy yn cryfhau yno. Yy dwi'n meddwl, ma' fy mhartner er enghraifft yn mynd i aelod Cwm Rhondda yn Nhreorci lle ma' 'na rwydwaith gymdeithasol ofnadw o gryf yn yr ardal 'na sy'n defnyddio'r Gymraeg. Um, felly, mae rhai pobl yn meddwl falle bod yr ardaloedd dyn ni'n gofalu amdano nhw ddim um, cweit mor Gymraeg â hynny, ond allai bod chi nawr, uh, mi ydyn nhw, um, yn Gymraeg iawn iawn ac yn Gymraeg iawn hefyd. Um, ond i fynd nôl at y pwynt cychwynol o safbwynt y bwrdd iechyd a'n taith ni, Dwi ddim yma heddi wir i wyngalchu sefyllfa, ch'mod, ma', ma', o- o'dd Cwm Tabor Gannwg yn un o sefydliade mwyaf heriol, dw i'n siŵr, i chi fel rheoleiddiwr, a 'dych chi'n gwybod yn iawn, ch'mod, mod i'n barod i ddweud hynny hefyd. Yym, mi oedd gyda ni gynllun iaith yn y dechrau o dan yr hen ddeddfwriaeth, yym, a dwi yn, t'mod, hapus i ddweud nad oedd hynny falle mor llwyddiannus ag y dylai fod wedi bod. Yym, pan ddaeth y safonau, dwi ddim yn teimlo oedd 'na gynllunio strategol digon manwl 'di digwydd yn y dechrau, um, a dwi dal yn teimlo sgil effeithio hyn i heddiw. Fodd bynnag, fe hoffwn i sôn am rai, rhai llwyddiannau he, um, heddiw hefyd o safbwynt hynny. Um, dwi wedi tri meddwl am un peth sydd wir wedi dangos gwahaniaeth ers i'r safonau ddod i'r yma. Mae yna ddau beth hoffwn i sôn amdanyn nhw achos maen nhw'n diddorol iawn. Un o'r pethau hynny ydy safon 23 a safon 23A, lle mae ddisgwyl i ni ofyn i gleifion mewnol beth yw eu dewis iaith a cofnodi hynny, a bod gyda polisi hefyd o, sa, o dan safon 24 i cleifion hynny sy'n methu cyflaw, uh, dweud hynny achos maen nhw, oherwydd maen nhw'n dost a mae'n fath byn y greswm. Pan dwi'n meddwl yn ôl i gynlluniau iaith a dwi'n meddwl am ymyrryd mewn prosesau derbyn cleifion yn Gotal Morgannwg, dydw i ddim yn gallu gweld sut sy'n wedi gallu digwydd heb y safonau. Yym, a pan dych chi'n meddwl am pa mor fregus mae rhai, mae rhai pobl yn mynd i fod yn cael eu derbyn i'r ysbyty, mae'r ffaith bod gyda ni bellach polisi ar ein llyfr statud mewnol ni sydd yn dweud fod rhaid i chi ofyn, sy'n egluro shwt un ai ti ni, gyda cefnogaeth y cyfarwyddwr yn tros nyrsio, yn gam enfawr ymlaen. Yym, a dwi'n dwi rhaid falch o fod wedi llwyddo yn y gwaith yna hefyd. Yym, ond eto, a fydden ni wedi gallu gwneud hynny deg mlynedd yn ôl, dwi ddim yn credu bod y gefnogaeth na'r dealltwriaeth wedi bod yna, felly mae safonau yn gallu sicrhau bod chi'n gallu llwyddo. Um, rhywbeth arall o safbwynt taith hefyd yw um, sut dyn ni wedi dechrau meddwl am newid ymddygiad ein staff a newid meddylfryd pobl, achos mae rhaid i chi fynd ar staff gyda chi. Fe ddwedodd Friar Owen yn gynharach dwi'n credu, evolution not revolution, a dwi ddim wedi clywed brawddeg mor gall na hwnna ers Sbel Mawr. A mae, mae, mae fe'n hollol wir. Un o'r fframwaithiau sydd gyda ni o safbwynt hynny ydy, ydy Combi. Mae un yn siarad gyda fi am unrhyw faint o amser yn gwybod mod i'n obsessed gyda'r fframwaith yma. Capability, opportunity, motivation equals behaviour. Mae rhaid bod gyda chi'r holl amodau wedi gynllunio amdanyn nhw cyn bod chi'n gallu gorfodi, ydyn nhw'n gwybod beth sydd eisiau iddyn nhw wneud, ydyn nhw gyda'r adnoddau, yr amser i allu wneud hynny, ac o ran motivation, ydyn nhw wir moyn, ydyn nhw'n deall pam mae hyn yn bwysig. Mae'r tri pheth yna yn go goffa bod yn eu lle chyn, cyn bod chi'n gallu mynd ati um, i, i, i gynllunio um, yn gall, yn ywedig o fyn bwrdd iechyd, lle mae staff just dan siwt gymaint o boesau. Um, So, dwi, dwi yn teimlo fel bod yn lot fawr o waith i wneud, ond mae rhai pethau dyn ni yn, dyn ni yn llwyddo i wneud, a mae'n wych clywed am gylluniau gynharach gyda Donna, lle ni wedi llwyddo i roi hyd yma rhyw 50 aelod o staff clinigol trwy'r cynllun na, um, ac mae, mae wedi bod yn, yn, yn wych um, o ran hynny hefyd, ac eto yn ewr ymddygiad i rhyddol staff. Um, Felly, lot o waith wedi cael ei wneud, lot o waith i wneud o hyd, um, ond yn sicr, heb eisiau swnio'n sili, dyn ni ar lain bell ac ydy hwn, a fe rhaid ni wneud y gwaith yma, a fi'n credu bod yna gefnogaeth ni wneud y gwaith yma hefyd. Gwych, diolch yn fawr iawn i ti, Ben, ac am dy waith ti. Um, hoffet ti ymhelaethu falle rai o'r llwyddiannau penodol sydd wedi bod yn y flwyddyn diwetha? Ie, yeah, yn sicr. Felly, un o'r pethau, wel, swn i'n gynharach am safn 23, 23 a 24, ein polisi cleif ymiwnol ni. Um, Mae hwn yn rhywbeth, fel dwedais i, oedd, oedd wir yn gam ymlaen, achos oedd yn golygu bod ni'n gallu cael sgwrs gyda penaethiaid nyrsio, gyda cyfroeddydd oedd yn dweud, mae'n rhaid i chi wneud hyn, ac oedd nhw'n deall y gwaith yna hefyd. Un o'r prif pethau eraill dyn ni wedi llwyddo i wneud ydy cael grŵp lliwio llwyddiannus at ei gilydd, lle ni'n dod â penaethiaid i mewn o dan gyfarwyddyd ein cyfarwyddwr dros bobl um, a'i, neu a'i ddirprwy, i, i sicrhau bod yna sgwrs strategol yn digwydd um, yn y man iawn, gyda'r bobl iawn yna i gynllunio ymlaen llaw a wneud yn siŵr bod yna gamau yn cael eu cymryd a lle dyw hwnna ddim yn digwydd a'i bod ni'n gallu um, cymryd, cymryd y camau hynny. Um, o'r blaen, dwi'n mynd teimlo oedd yna oedd yna ddim sgwrs strategol yn digwydd o gwbl, ti'n bod, oedd e jyst yn fi yn trio dwaid ac o'n i wir wedi gwir yn, yn siarad ar wal. Ti'n bod, mewn sefydliad fel Cwnt Aberganw, lle mae'n 13,000 o staff, allai ddim dweithio chi faint o wahaniaeth mae cael grŵp strategol um, wedi a gael ar, ar, ar, ar, ar tymod, prysurdeb y gwaith yma, faint ni'n gallu um, tymod, pwys, pwysio ymlaen. Ond un peth arall hoffwn i ddweud hefyd eto ydy caffaliaeth yn y gweithle. gweithle. Mae staff iechyd fel grŵp, mae'n jyst yn gallu bod mor anhyderus â'i Cymraeg. Um, dwi wedi siarad gyda nyrsys, er enghraifft, pan dwi'n mewn weld a wardiau ambell waith a maen nhw wedi gweithio fi yn Gymraeg, bod nhw ddim yn gallu siarad Cymraeg. A, a e, er bod hynny'n swnio'n sili i ni, iddyn nhw dwi e ddim. Um, felly mae, ma cynlluniau sydd gyda ni sydd yn datblygu gyda ganolfan yn ofnadw o bwysig i newid hynny. Um, achos o safbwynt recriwtio staff, dyn nhw jyst ddim yna um, bob tro, um, yn wedi pan ydych chi'n sôn am staff arbenigol. Felly mae dyblygu hynny a cael gwell trefn ar hynny um, yn, yn, yn, yn arddycaol iawn i ni fel bwrdd iechyd, dwi'n credu. Um, ond, tywed, yn, yn sicr, y grŵp llwybio yna ydy prif beth, dwi'n credu, ac mae'n golygu bod yna sgwrs yn gallu digwydd. Gwych, diolch Ben. Cyfeirio sy'n gynharach at y cynlluniau 5 mlynedd, dwi'n awyddus iawn i'ch cefnogi chi i, i greu. Hoffet ti ymhelaethu ychydig ar beth yw'r heriau a'r cyfleoedd chi'n rhagweld a pa mor hyderus wyt ti'n teimlo am ddatblygu'r cynllun? Erbyn mis Tachwedd, dwi'n credu, yw'r uh, deadline. Diolch am y goffa. no pressure, Ben. Dim pressure, Nancy. Wel na, maen nhw'n gynlluniau tywed, ofnadw o bwysig a dwi'n credu bod ni wedi clywed lot heddi am y safonau hynny, a, a, a pa safonau sydd falle yn fwy pwysig, a mae safon 110 i'r sector iechyd yn un o'r safonau na lle ydych chi'n goffa cael ein gywir tro yma. Um, fe gyhoeddwn ni asesiad tua 18 mis yn ôl, dwi'n meddwl, o'r un diwethaf, a fy mhroblem i yw mod i'n fanwl ac yn onest, a doedd e ddim yn ddigon da tro diwethaf, a maen nhw'n gwybod hwnna. Tro ma, mae rhaid ni'n gael e'n iawn. Um, o safbwynt y cyfleoedd, um, dyma gyfle dwi'n credu fi'n y cynllun ni i edrych ar y cynnig rhagweithiol yn fwy manwl. Um, dwi'n mynd i roi stori bach yn sydyn o ran hyn, achos mae rhaid i ni fel staff iechyd ddeall pwysigrwydd y cynnig rhagweithiol. Oedd y mam gi yn ysbyty ti ynghynt mis yn ôl. dyn ni ddim yn siarad Cymraeg, ond es i mewn i siarad gyda hi, oedd, tymod, mae hyn yn boesig o safbwynt y stori, pot o lemonade fan hyn, dŵr yn fan hyn. Es i mewn, so sut i mewn gyd, ti eisiau diod, o, dwi'n dwi, dwi sychedig iawn. Oce, okay, wel, mae staff wedi bod haibio sawl gwaith. Pam na fynnes ti iddyn nhw i toslun ti? O'n i'n eisiau trafferthu nhw. Oedd beth ddwedodd hi, fel, fel, fel menyw o Ranis yn yr hoithdegau, staff hyfryd gyda hi, oedd ddim eisiau gofyn. Dydy pobl ddim yn mynnu pethau yn Gymraeg yn y sector iechyd. Mae rhaid i ni wneud yn siŵr bod cynlluniau ni yn cymryd i ystyriaeth bwysigrwydd y cynnig rhagweithiol, a dwi wir yn gobeithio tro ma i fewn i cynllun nesaf bod ni wir yn gallu mynd i'r afael gyda beth dyn ni angen a'i wneud yn siŵr bod y cynnig yna mor rhagweithiol â phosib. Yym, fel bod ni'n gwybod beth sydd gyda ni, pa staff sydd gyda ni, be ni yn gallu cynnig yn Gymraeg yn barod, a bod ni yn rhagweithiol gyda hynny. Um, ac yn gysylltiedig gyda hynny, fe wnaethon ni ddigwyddiad i dwy flynedd yn ôl, ac oedd dyn ni rhywun oedd um, wedi bod heb broses ar roi genedigaeth, um, a dwedodd hi, um, dwi'n moyn defnyddio Gymraeg, Ond dwi'n gwybod bod e'n anodd iddyn nhw. Ac o'n i jyst yn gallu cofio eistedd yna a meddwl, dych chi newydd roi genedigaeth, a holl bethau sy'n dod gyda hynny, cyn, yn ystod ac ar ôl, a dych chi'n dweud wrthyn ni fel sector iechyd bod e'n broblem i ni. Chymod, bod chi'n prydferthu ni, ni sy'n edrych ar ôl chi. Chymod, a dyn ni ddim am ddim chwaith. Chymod, mae'n costo arni redeg y gwasanaeth iechyd. Felly, y prif beth ydy eisiau cael trwyddwyd yn credu yn hwn, ydy bod ni wir yn ystyried Shwt dyn ni'n gallu gwneud e mor hawdd â phosib i bobl ddefnyddio be sydd gyda ni uh, yn barod um, fel cyfle, gobeithio. Diolch yn fawr iawn, Ben, negeseuon pwysig fyna. Um, dwi jyst eisiau diolch i'r tri ohonoch chi a siaradwyr y panel blaenorol. Uh, I ni ar hyn o bryd yn rheoleiddio 124 o gyrff, dwi'n credu, neu 127, a fydd hynny'n tyfu dros y flwyddyn, flwyddyn nesaf. Ond ym mhob un o'r sefydliadau yma,

Ti eisiau mynd gyntaf, Elin? Bore da, diolch yn fawr. O, pnawn da hyd yn oed erbyn hyn. Allwch chi gyflwyno'ch hun? A... Um, Elin Maher ydw i. Um, dwi'n gweithio i fudiad rhieni dros addysg Gymraeg oedd hefyd yn aelod o banel um, y comisiynydd. Um, gai ofyn, Ben, falle'n benodol i ti, mwy na dim, rhywbeth eitha syml, rhywbeth fi'n teimlo sydd yn gweithio'n dda iawn o ran gwybod pwy sy'n siarad Cymraeg, sef y bathodyn oren. y bathodyn iaith gwaith. Roedd adeg pan oedd um, gweithwyr y byrddau iechyd yn, uh, yn rhoi'r bathodyn yn ei gwisg. Um, I baradde ydych chi'n defnyddio bathodyn oren nawr? Ydyw yn rhan o'r wisg o hyd? Um, a i baradde mae'r bathodyn oren yma yn help neu falle'n rhwystr oherwydd o gael y bathodyn oren mae'n golygu rhywbeth pwysig iawn bod chi'n siarad yr iaith a bod chi'n ddigon hyderus i ddweud wrth pwy bynnag sy, sydd o'ch cwmpas chi. Ond os da ti'n rhyw fath o um, fewnwelediad am air gwych i ddefnydd y bythodyn, yn enwedig uh, yn, yn y maes um, iechyd, ac yn enwedig o ran y gallu wedyn i'r claf a'r teuluoedd i weld, a chydweithwyr, i weld uh, yn glir bod yr iaith ar gael i'w, i'w, i gael i'u defnyddio. Ie, wel, mae yna bobl heddi yma o Brifysgol Bangor, um, a wnaethon nhw ymchwil yn eitha diweddar ynglyn â pa mor amlwg oedd bythodyn na i bobl sy'n siarad y Cymraeg. A mae'r ma, ma bythodyn orau yna, mae'n ymyriad gynllunio iaith hynod o bwerus, achos mae pawb yn gwybod beth mae'n olygu. Um, o safbwynt ein defnydd ni o'r logo 'na. Pan dwi ar sefleoedd yn eitha aml, dwi wedi colli count o faint o bobl dwi'n gweld yn gwisgo fe. Gyda staff clinigol, weithiau fodd bynnag, dwi ddim yn gallu gwisgo lanyard neu bathodyn achos um, rheoli haint. A hefyd, os ti'n gweithio maes iechyd meddwl, maen nhw'n gallu cael eu sranglo gyda fe. Mae mor syml hynny, so maen nhw'n methu gwisgo fe. Um, Beth 'da ni'n neud yn fewnol ydi bod 'na broses lle ma' nhw'n archebu gwisgoedd bob hyn a hyn o facilities a ma' nhw'n gallu dweud ar y ffurflen bellach os ydyn nhw'n siarad y Cymraeg yym a nhw'n gallu nodi hyn ar y ffurflen Excel a mae'n mynd wedyn a ma' nhw'n cael eu archebu a ma' nhw'n cael eu... ma' ma' ma'n cael ei roi iddyn nhw. Yym, f- fodd bynnag, ma' 'na broblem dwi'n credu o safbwynt hyder staff o hyd achos ma' fe'n golygu bod chi'n siarad y Cymraeg a ma' rai pobl yym yn gyndyn iawn o ddweud wrth bobl a bod nhw yn siarad y Cymraeg con bod nhw'n cael cloi fod nhw sy'n siarad gyda nhw ddim yn deall nhw. Yym, wedyn ma' 'na gyn ni yr un dysgwr. So, wn i ddim be sy'n angen digwydd fel happy medium a- am hwn, achos mae'n gallu rhoi pobl off, ond ar llaw arall, pan maen nhw'n gwisgo'r wrthodyn 'na, maen nhw yn cael cleifion siarad Cymraeg gyda nhw, a mae cleifion, maen nhw jyst mor falch o weld yr arwydd 'na pan maen nhw yn yr ysbyty. Um, felly, mae'n digwydd gyda ni, uh, mae e'n gyffredin iawn, pawb yn gwybod beth yw e, ond y broblem yw y staff hynny sydd yn siarad Cymraeg sydd jyst mor gyndyn o wneud, ac eto, dyna pam mae ganolfan mor bwysig i ni. Mae ni'n gallu newid ymddygiad na. Ac y seicoleg yw e, nid gallu, ieithyddol, a dweud y gwir. Yeah. Diolch, diddorol iawn, Ben. Osian? Ie, yeah. ga i ddiolch i chi, uh, chi'ch tri am eich cyfraniadau uh, yn ystod y sesiwn yma. Um, Falle'r yr hyn sy'n ynharo i o glywed y trafodaethau bore yma ydy bod safonau'r Gymraeg yn sicr wedi gosod seilwaith gadarn o ran sefydliadau, boed hynny yn y gweithle neu yng nghyswllt yr y gwahanol agweddau dan ni wedi glywed am yn y sesiwn hwn. Yym, ond falle un o'r themâu sydd wedi dod allan o'r drafodaeth bore yma ydy pwysigrwydd mynd tu hwnt i ofynion safonau'r Gymraeg ac i edrych am gyfleoedd priodol i wneud hynny. Gyda hynny mewn golwg, yym, falle Yy, os alla i roi chi ar y sbot, falle beth yw'r prif gyfle dych chi'n i weld fel sefydliadau i fynd tu hwnt i i ofynion safonau'r Gymraeg yn ystod y cyfnod i ddod? Diolch. Gwyneth, na i ddechrau gyda ti. O ie, yeah, ar y sbot, go iawn. um, fi'n credu mae arwein, mae'n dod nôl i arweiniad eto. Um, mae, mae Sir Gar gyda ni, mae dyn ni garfan neu cohort o ryw 20,000 o bobl yy sy 'di nodi yn y cyfrifiad bod nhw'n deall y Gymraeg ond ddim yn ei siarad hi. A ma' hwnna'n ffigwr aruthrol mewn gwirionedd a heb newid rhyw lawer o 2011 i 2021, felly mae'n gohort itha statig. Yym cohort sydd Os siaradwch chi â nhw, bydden nhw'n gweud, oh, sain, I can't speak Welsh, but I can speak Welsh after I've had a pint or two. Chymod, maen nhw'n gallu, mae'r mae Gymraeg mewn na, ond dyn nhw ddim yn hyderus i'w, i'w arddel i. Felly i ni, mae hwnna'n dod lawr i arweiniad a gweld pobl yn defnyddio'r Gymraeg yn gyhoeddus, beth bynnag fo lefel eich Cymraeg chi. A fe wedai bod yn prif weithredwr ni, Wendy Walters, yn, yn yn symboledd iawn yn defnyddio ei Chymraeg, heb fynd trwy addysg cyfrwng Cymraeg, ond wedi siarad Cymraeg ar yr aelwyd gartre, defnyddio fe yn y gymuned, a mae hi nawr yn arddel e yn ei gwaith o ddydd i ddydd. A mae e'n symboledd iawn ac yn rhoi hyder i lot o'n staff ni i roi cynnig arni a, a rhoi tro arni. Felly mae'n dod nôl i'r arweinyddiaeth na. Diolch yn fawr, Gwyneth. Owain? Uh, diolch ti. Fel, fel wedodd uh, Gwyneth yn credu yn, yn, uh, yn ei darn blaenorol, fi'n credu mae, ma prif ffrydio'r Gymraeg, uh, dwi'n credu yw'r yw yw her i ni. O'n i'n sôn bod ganddo ni gynllunio o ran uh, cynllun datblygu lleol, so yn y flwyddyn y ddwy nesaf, licen ni weld uh, y Gymraeg yn cael rhan fwy yn y cynllun datblygu lleol. Um, mi fydd hi'n adeg adolygu ein strategaeth hybu presennol, sef yr ail un, Ac mi fydd uh, beth bynnag allwn ni wneud gyda uh, cynllun datblygu lleol uh, ag yn prosesau asesiadau effaith newydd ar ei newydd wedd, fydd yr hyn hefyd yn bwyd y mewn i'r strategaeth hybu newydd pan, pan ddaw e. Um, ond falle fel, fel Caerfyrddin, dydy'r Gymraeg ar hyn o bryd ddim yn rhan o gynllun corfforaethol Cyngor Caerdydd. Um, fydd, y, fydd y cynllun hwnnw yn cael ei adnewyddu yn y, yn y blynyddoedd nesaf. Yym, mae'r weledigaeth o ran Caerdydd Ddwyieithog yn, yn rhywbeth o weledigaeth gyfochrog sy'n eistedd ar wahân. Um, ond mae cyflwyno'r Gymraeg, gobeithio nawr i'r cynllun datblygu lleol yn, yn mynd i fwynharu'r tir falle ar gyfer um, prif ffrydio'r Gymraeg, big time gobeithio. Wych, her, Owain. Edrych ymlaen at gael gweld yr her yna'n cael ei chyflawni. Ben? Yn sydyn iawn. Mm. Um, cyn ffurfio gyda safonau di pryd beth ar hyn y bryd i ni, felly... Ond na, um, tfo, ne, neu'r ymddygiad, newid diwylliannol, tfo, rhaid i wneud hynny hefyd, a mae'n rhywbeth dyn ni wrth yn gweithio yna fe, so, ie. Yeah. Gwych, diolch yn fawr. Oes yna unrhyw un am ofyn un cwestiwn ola cyn i ni dorri am gynio?

ar ochr, ewch o gwmp... yr un drefn ag o'r blaen, mas drwy'r cefn ac i'r chwith, ond gallwn ni ddefnyddio'r gwesty i gyd i fwyta'n cinio, felly mae yna um, deras bendigedig ar y dde, felly allwch chi grwydro gyda'ch bwyd a mwynhau cyfleusterau'r gwesty, a dod nôl i fan hyn erbyn dau o'r gloch os allwch chi. Diolch yn fawr iawn, mwynhewch y cinio.